San Ġorġ Preca huwa qaddis li żgur kull Malti jaf xi ħaġa fuqu, u dan proprju għaliex huwa l-ewwel qaddis Malti kanonizzat. Kien bniedem sempliċi u umli, imma li rnexxielu jagħmel marka fil-ħajja ta' ħafna Maltin. Mhux biss ta' dawk ta' żmienu, imma anke ta' dawk li ġew warajh permezz tal-għaqda tat-tagħlim li huwa waqqaf. Persuni jiftakruh jgħidulna kemm kien bniedem nobbli u li ma kienx jitlef okkażjoni waħda biex ifarrad xi qalb imtikkta li tkun resqet għandu, imqar f'ħinijiet strambi jew waqt il-mistrieħ tiegħu. Darba waħda, il-Ħadd, wara li Dun Ġorġ qaddes lit-tfal tal-Istitut ta' Fra Diegu, fejn kien kappillan, u kellem xi nies li kienu jistennewh, mar id-dar biex jistrieħ. Hemmhekk sab rassa nies oħra jistennewh għal xi pariri u xejn qdihom kollha kien ġeda nofsinhar. Għalhekk mar biex jiekol. Waqt li kien bilqiegħda jiekol iddoqq il-qampina tal-bieb. Oħt Dun Ġorġ, Karmela, qamet tara min ġie. u ssib mara li xtaqet tkellem lil Dun Ġorġ. Għalhekk daħlet u qalet lil ħuha min kien ċemplilhom. Dun Ġorġ, bejn li kien jiekol u bejn li kien għajjien, ħass xi jgħidlu ma kellux iqum. Iżda Dun Ġorġ rebaħ lilu nnifsu, qabad u qam mill-mejda biex jara x'kellha bżonn dik il-mara. Il-mara kollha mnikkta u bid-dmugħ ħiereġ minn għajnejha qaltlu, Dun Ġorġ, ġejja min-Naxxar! Ħallejt l-ibni ġuvni ta' sittax-il sena stendut mejjet fil-kamra. Ma nistax insib faraġ. Għidli inti x'għandi nagħmel. Dun Ġorġ, wara ftit ta' skiet, kellimha u bagħat għad-dar imfarrġa li binha sab il-barka f'mewtu. Dun Ġorġ, l-Erbgħa ta' wara, irrakkonta l-istorja ta' din il-mara Naxxarija li soċi miġbura u spiċċa jgħidilhom, Mur ibata u tkellimhiex, mara kollha mnikkta fuq il-mewt ta' binha li ġiet minn dak il-bogħod biex ngħidilha kelma ta' faraġ. Muribata, meta biskomdu żejr tista' tfarraġa u tibata d-dar mistrieħa f'idejn Alla li jmexxi kollox għal ġid tagħna. Għalkemm aħna ma nifmux il-ġudizzji ta' Alla u l-għaliex ġara dak li ġara. Kien imur tajjeb mhux biss mal-kbar imma wkoll mat-tfal. Darba, fil-festa tal-ewwel tqarbina fil-parroċċa ta' San Gejtanu l-Ħamrun, wara l-festin tat-tfal fil-mużew, is-Superjur Manwel Bianco qabbad lil Walter, wieħed mit-tfal kbar, biex jimla ġelat f'tazza tal-ħġieġ u jieħdu lil Dun Ġorġ id-dar tiegħu. Walter, għalhekk, mar bil-ġelat f'idu għand Dun Ġorġ u ħabbat il-bieb. Fetħitlu Nellie Bartolo, is-soċja tal-mużew li kienet iddur b'Dun Ġorġ. Dun Ġorġ deher bis-suttana fuqu, b'leħja bajda li kienet iżżid il-bixra ta' bniedem twajjeb li kien, miġbur jitlob fil-kwiet. Nelly kisret is-skiet. Ġablek ġelat tal-praċett mill-mużew. Dun Ġorġ dawar wiċċu lejn it-tifel. Boj, dak ġelat tal-praċett? Iva, Dun Ġorġ, wieġbu kburi kburi Walter. Dun Ġorġ, bl-ikbar gost, ħa t-tazza tal-ġelat f'idu u reġa' kiser is-skiet. Kemm hu kbir is-Sinjur Ġesù! Illum niżel fis-sider ta' tant tfal innoċenti. Imbagħad ħares lejn il-ġelat u kompla, Kemm hu ħelu l-ġelat! Anke Ġesù ħelu! U beda jidħaq bil-qalb. Wara li ħa mill-ġelat, Dun Ġorġ kompla, Jien inħobbu l-ġelat boj, iżda lil Alla nħobbu iżjed. Walter telaq 'il barra ċċassat bil-kliem ta' Dun Ġorġ għadu jidwi f'widnejh. Iżda t-tifel fehem kemm Dun Ġorġ kien idaħħal f'kollox lil Alla, saħansitra fuq daqsxejn ta' ġelat. Kellu wkoll imħabba speċjali lejn il-qaddisin, b'mod speċjali l-qaddisin li huwa kien b'xi mod jew ieħor iħoss rabta speċjali magħhom, bħal San Gejtanu, San Ġużepp u San Nikola. Darba, ċertu Karmnu, burdnar mis-Siġġiewi, li kien joqgħod tal-Għolja, bagħtuh b'tagħbija silla l-Ħamrun, għax dari kien hemm ħafna nies bil-bhejjem. Iżda Karmnu nesa lil min kellu jagħtiha. Ġara li Karmnu ltaqa' ma' Dun Ġorġ fit-triq u qallu bil-biċċa. Dun Ġorġ wieġbu, Int lil dak trid tagħtiha, u qallu lil min? Joqgħod hawnhekk, u urih fejn. Dun Ġorġ imbagħad kompla jgħidlu, Issa agħmel pjaċir lili, la tmur is-Siġġiewi, sellili għal San Nikola, għax diġà bagħat tislija lill-qaddis ma' ħaddieħor, u minflok wassalieli, mar jirgħa l-bhejjem. Dun Ġorġ semmielu wkoll ma' min kien bagħat dik it-tislija. Karmnu wieġbu, Jien inwassalielek it-tislija, iżda għidli kif nagħmel. Xejn speċjali, wieġbu Dun Ġorġ. Idħol fil-knisja u għid li San Nikola li jien sellejt għalih. Karmnu xi wasal is-Siġġiewi baqa' sejjer dritt il-knisja biex jagħmel kif qallu Dun Ġorġ. Wara xi żmien Karmnu ltaqa' ma' Dun Ġorġ u kien ser jgħidu li t-tislija wassalha. Dun Ġorġ waqfu. Tgħidli xejn, naf li sellejt li għal San Nikola. Dawn l-episodji juruna li Dun Ġorġ kien bniedem bħalna, b'xewqa kbira li jħobb u jaħseb f'Alla f'dak kollu li jagħmel. Kien b'hekk li huwa sar qaddis. Aħna bħalu għandna din l-istedina li nsiru qaddisin.